Günüňiz aýdyň dostlarym sagman oturanmysyňyz? Dostlarym bu günki wideo birazajyk üýtgeşigräk bolar nähili üýtgeşigräk bol Türkiýedäki ulanylýan şu wagtky türkçäni birazajyk goşmak bilen ýagny türkmençe türkçe aslynada bir aýladan gelýändir bir maşgaladan gelýändir şoň üçinem bu goşmak bilen her kim düşünsin ýagny diňe Türkmenistanyň ýaşaýan türkmenleri däl Türkiýedäki ýaşaýanlaram, Azerbaýjandaky ýaşaýanlaram we beýleki Orta Aziýadaky ýaşaýan düşünip biler ýalak derejede görkezmäge çalyşýan. Bu wideo biraz üýtgeşik bolar, hiç kim neme görmesin, bir hili bolmasyn, ýöne şeýle etmegi karar aldym. We häzirem bärde Kazbegi şäherine barýan, Kazbegi şäherine çenli awtostop bilen giderin, otostop ile gidejem. Ýani Autostop bilen gideýin, göreýin, bakaýyn nämeler bar, näme täzelikler bar, ýene görkezip bilen zatlarymam size görkezmäge çalyşaryn. Hany onda Autostopa başladyk.

Kazbege-de geldik dostlar. Häzir bir maşyn durdy, bir araba durdy. Oň bilen kamera alyp ýetişmedim. Zamanym bolmady. On bäş minutlyk ýola kyrk bäş minutlap awtostopa, awtostop etdim. Ýagny onda kyrk bäş minutlap garaşdym. Soň jemi topy bilen bir sagat garaşdym. Bir sagat bekledim ýagny ýolda awtostop ýapmam üçin. Soňrada kamerany ýaňy öçürdim men, kamera batreýam öçüp barýa. Kamerany derek öçürdimem welin, bir araba geldi, aldy. Şeýdibem Kazbegiýe geldim. Bu ýeri Kazbeginiň merkezi. Ýol şeýle üçe bölünýär. Kazbegi şäheri, ýagny olar ýalak bir ullakan, büýük bir şäher diýl. Kiçiräjik bir şäher. Adam sany bäş müňe ýetmeýän adam sanynda we daş-töweregidem şular ýaly daglar, daşlar bilen gurşalan. Haýsy tarapa seretseň, daglyk, daşlyk. Kazbek şäheriniň eleweyşinam bir müň ýedi ýüz kyrk metr. Eleweyşin bolanda deňiz derejesinden, ýagny deňiz sewiýesinden ýüksekligi bir müň ýedi ýüz kyrk metr ýükseklikde, ýokarda. Köçeler ümsümlik kän bir adam ýok. Ýokarsy ak garly daglar. Bärde kilise. Ortodoks kilisesi. Ýa ortodoks ybadathanasy. Indi Kazbeki şäheri bir turistik ýerlerden birisi. Gaty bir adam kän bolmadygyna garamazdan, turistler ýylyň ähli paslynda gelýärler. Turistik bir ýer, bölge. O ýüzden ýylyň her sezonynda-da burada turistler bolýar. Kyş zamanlarynda buraya, gyşlarda esasan skaýing ýapmana, kaýak, gaýak. Näme, garda taýmana gelýärler we tomus wagtlarynda-da bäriniň ýaşyllygy, gözelligi, ýagny her ýer ýeşillik falan. O ýüzden turistler buraýa gelýär. Buradaky şeýlere bakdym, otellere bakdym. Otelleriň bahalaram takmynan on dollardan iň azy, olam eger-de hostelde bolan ýagdaýynda, ýagny hostel bolanda dört-bäş Alty adamlyk ýa sekiz adamlyk şon ýaly hostellerde bolan ýagdaýynda on dollardan zatdan başlaýar. Eger-de aýla, maşgala olarak tutmak isterseň, onda ýene ýigrimi dollar, otuz dollar öýle gymmatlaýar. Ýagny bahalar pahaly. Bu ýerdenem ine şeýle kanal geçýär. Büýük bir kanal, ullakan. O ýolam ýaňky biziň düşen maşynymyzyň, arabamyzyň gitdiýi ýola-da direkt Russiýa götürýär. Russiýa äkitýär bu ýerden gitmek. Ýaňky aýtşym ýaly ine ýene iki sany analy gyz çinli eje gyz çi hytaýly birisi. Ýani turistleriň köp gelýän ýerleri. Esasan men bu ýerde şu Kazbek şäherinde köplenç hytaýlary gördüm ýani. Gürjüstan elbetde hristian bir ýurt, hristian bir gürjüler elbetde hristian bir millet. Bärde-de arkamda şu görýäňiz halal restorant. Ýa musulmanlar üçinem her ýere barsaňam halal restorantlar bar. Bu arkamda görýäniňizde köprümi nämemi köneden bir neme bolan eskiden bir köprümi falan olmuş. Soňradan şu an büyük turbalar geçirmişler ýa suw falan geçiren gaz turbalaryny geçirmişler. Ýokary çykdygymça howa birazjyk sowaýa. Gazbegide her ýerde ýany inglize harfleri görmek bolýa. Her şey elbetde gürjüçede ýazýardy ama inglize çok hakim bolan bir ýer. Yani inglizçe ýazan ýazgylar gaty kän her ýerde tapyp bolýa. Birem Nirä seretseň otel, hostel, ýa kotej, ýa restoran. Köçede adam ýok. Serediň. Birlän, ikilän, käwagt bir araba geçmese ýa-da birlän, ikilän adam geçäýmese adam ýok. Onda-da ýa insan ýok sokaklarda, hiç kişi ýok. Ýa o ýüzden

Bärde ýene-de bir restoran. Beýle inglizçe ýazýar, çince ýazýar, gürjüçe ýazýar. Inglizçe, gürjüçe, hytaýça hemmesi bar. Bäri has e, indi Gürjüstan häzirki wagtda bir hili Russiýadan has daşlaşýan bir ýurt. Ýöne edil şu ýeri Kazbegi-de, Stepan Simin-de Dagystana, ýagny Wladikawkaza çok ýakyn, ýagny gaty ýakyn bolanlygy üçin Rusçanyň hakim bolmasy biraz men şey yaptym, ýagny Rusça hakim olabilir diýip. Çünki insanlar inglizceden beter Rusça konuşýar. Elbetde ýaşlylary, ýaşlar, ýagny genç olanlar, ýaşlar ýene-de inglizçany Rusçadan gowy bilýär. Ýöne onda-da Men rusça bardyr diýip pikir etdim. Ýöne köçäniň şu wagt niresinde aýlanyp ýörün, gezip ýörün. Her ýerinde gezýän men. Rusça bir ýazylmyş kelime falan görmedim. Gürjistanyň büyük şehirleri hariç başga her ýerinde ýani köý haýatyny ýaşaýabilirsiniz. Eger-de oba durmuşyny küýseýän bolsaňyz Gürjistanyň uly şäherlerinden başga hemme ýerinde oba durmuşyny görüp bilersiňiz.

Görmeli ýa dünýäni görmeli, aýlanmaly, gezmeli belki. Çalyşmak-da lazym elbetde, çalyşmamyz gerek ýo. Bir akylly başly işläp, soň gezmegimiz gerek. Eger gezip bilsem dünýäde, öz halal gazanjym bilen, öz halal iýjek çöregim bilen dünýäni gezip aýlanyp bilsem ýagny ölmezimden öň elli sany ýurty gezbilsem gaty şükür menä. Şoň üçinem her kime-de maslahat berýän, towsiýe edýärin. Eger gezibilirseniz, dünýä aýlanybilirseniz, aýlanyp biläýseňiz, iň bolmanda Gürjüstan, Jorjiýa bärik geleňizde, Isle türkiýeli bol, isle türkmenistanly bol. Beýleki ýurtlary kän bir gyzyklanyp görmedim, emma köpüsi üçin free vizamka diýýän, ýagny wizasyz gelip aýlanyp görebilejeginiz bir ýerleri. Türkiýeli bolsaň sadejä kimlikle gelebilirsiň, ýagny pasaportda lazym däl. Bir sene falan kalabilýorsyň. Türkmenistanlylar üçin net bir sene kalabilýorsyň. Amma malesef şu anki durumda gynansakda şu wagtky ýagdaýda Köpler işlemek üçin gelip, sonradan çykyş etmeýänligi üçin, gaçak galýanlygy üçin türkmenlere girmek birazjyk sykyntyly bolýar. Ýagny türkmenler buraýa gelmesi biraz sykyntyly bolýar, ama gene-de girile bilmiyor dil. Ýagny girip bolmajakdan däl, girip boljak. Birazjyk Öz ýagdaýyňy düşündirmek gerek, aýlanmana geldim, gezmäne geldim diýip, şolar ýaly biram islendik ýerde, iste bu ýerde, iste Türkiýede başarabilirsiňiz, ýagny başaryp bilseňiz wizasyz geçmejek boluň, wizaňyzyň wagtyny geçirmejek boluň. Gepiň gysgasy, ýagny gepiň kysasy wizasyz ýaşamaýyn, dokumentiňizi düzediň, wizasyz ýaşamaň. Gepiň kysasy bu. Mary welaýatynda we ýa Mary nyň başga ýerlerinde-de bil bilmiyorum ýa o kadar-da ama benim ýaşadym ýerlerde hiç böyle dogal bir taşdan ýapylmyş evler çok az. Meň özüm Marydan dostlar ýagny Mary welaýatynyň gezen ähli islendik ýerinde-de şular ýaly daşdan ýazylan ýasalan jaýlar zatlar ýagny tebigy bir daşdan ýasalan jaýlar ýok. Ýöne

daga tarap barýan. Bilemok dogry barýanmy. Bu ýerde telefonym birazajyk gaçmaz ýaly ýygnaýyn zatlarymy. Şeýle ýokarlykdan elli metr ýalyrak ýer galdy. Direk ýokary çykmam gerek ýok. Geldiğim ýerde burasy. Gelen ýeriň bärsi ýaňy şeýle diklikden ýokary çykmaly. Olam ýöremekde biraz kynçylyk döretýär. Zorluk çykartýar. Gitdik. Umarym başaracağız.

Gowy görýän. Bular ýaly ýagny gaty bir beýik bolmadyk ýerlere birem ýykylan ýagdaýynda hiç bir agyr şikes zat ýetmejek ýerlere dyrmaşmaga senaşýan. Belki-de ýalňyş gelýän däldirin. Eger ýalňyş gelýän bolsam bilemok. Aýdyma gidip täzeden başga ýerden gaýtmaly. Biraz kirli. Suwlar kirli. Emma gözel. Şäheriňem bärden görnüşine. Şäher däl ýaňky Girget obasynyň bir gyrasy. Ýene men ýaly däliň biri ýöräp barýar beýleden. Delimiş ýa delimiş.

Hytaýly birisi. Ýarym sagat trek horlugyna ýöreýäs. Daşly, garly ýollarda. Ýöne daş-töwerek diýseň owadan, diýseň gözel.

Gergeti, Trinity Church. Ýagny Gergeti ortodoks kilisesi. Gyş günleri, ýaz günleri howaň sowuk, yssyly tapawudy ýok. Meň alan nemeleme görä adam gaty köp gelýär. Meşhur ýer şu wagta mine görşüňiz ýaly. Meň bilen gelen bir hytaý bardy, hytaýly bardy. Ýene-de üç-dört sany aýlanyp ýören hytaýlylar bar. Çörçüň, ýagny ybadathanaň daşy. Biraz öňinçä ybadathananyň içine girdim. Ybadathanaň içinde-de içi garaňky, yşyk ýok, diňe şemler ýanýar. Kiçi kiçiräk, ulurak her hili portretler bar. Dini adamlaryň, Isa pygamberiň, şolar ýaly her hili portretler bar. Içine giren wagtym kamera almak gadagan bolmaýar diýip eşidipdim, şoň üçinem kamera almadym. Birem birazjyk ýuwaş bolmaga çalyşýan, sebäbi islendik haýsy bir dinem bolanda şol diniň düzgünlerine uýsaň gowy. Meselem, geýnişiň geýinbaş nemedeňde düzgünleri bar özüniň. Uzyn zat geýmeli, ýapgyrak bolmaly. Soň başgabyňy çykarmaly erkek adam bolsa. Aýal zenan maşgala bolsa başgabyny geýip girmeli hökman. Başy ýapykly bolmaly. Şeýle şularyňrak düzgünleri bar. Ýa onam dogry hristian dini biziň dinimiz däl bolanadan meň pikirimçe şo dine uýýanlara ýa şu dine birazjyk hormat bilen Etmek dogry bolar diýip pikir etýän. Howalaram şemalrak ryzgar esýor. Öýle beýle bu ýeri görmäge geldim. Bu ýeriň biraz şeýlerini bakmaga geldim. Çünki büyük bir turistik ýer. Görüňe deýän bir ýerlerden birisi. Hem turistleriň köpleriň gelip aýlanýan ýerlerinden birisi. Abadathananyň ýerleşýän ýeriniň deňiz derejesinden beýikligi iki müň bir ýüz ýetmiş metre çenli diýýär. Şu wagt iki müň bir ýüz ýetmiş metr ýokarda durun, şonuň üçin hemme ýer garlyk. Ondan soň Howa-da şemally, sowuk. Howada Tananyň salynmagam ýany on dördünji asyrda salnypdyr. Ondan öň mongollaryň gelip bärini ýykyp-ýumrup gitmegi sebäplimi nämemi ondan soň täzeden şu ýere salýarlar. Bu ýerli halk, ýani şu töwerekdäki ýaşaýan ýerli halkyň adynda bäriniň ady Holy Trinity Church. Munuň näme many aňlatýanyny doly bilmedim, ýöne şolar ýaly. Gergeti diýip bäriniň bir ýerleşim ýeri bar. Häzir welin Köpçülik tarapyndan Gergeti Trinity Church diýip bilinýär. E, şolar ýarak taryhy bar, bärem gözel bir manzarasy bar, abadanlygy bar. Şeýlelik bilen hem bu günki ýetmek isleýän maksadymyza-da ýetdik.

Näme hatda ele arkadaş bilen ýöräp barýan. Wada. Şöjin. Şöjin.

Çynlap il aşak düşdik. Ýykyla ýykyla düşe düşe aşak düşdik ýany. O karşylaşdygymyz çinli adamla biz çöki ýanlaşdyk ýa onunla birlikde aşaýa geldik. Ýolda düşe düşe geldik. Gowy düşünişdik o çin hytaýly ýaşuly bilen soň aşak ýykylyp ýykylyp düşüp düşüp aşak geldik. Soňam geldi bärde tbilise gaçjak bolýan diýdi çagalarymy alyp geleýin diýdi. Gürleşdik ýa ozagrak gürleşdik soňam

Bir awla birde dükkan ýürütýärdi. Oradan-da bir şeyler oldy men atyşdyrmalyk ýolda ýörüm diýe. Ýa gysgaça aýtsam Kazbegi, Stepan Smide şäherini gördüňiz we şular ýaly. Dükana girdim. Şeýle bir paket zat aldym. Oňam jem bahasy on ýedi lari çykýar. On ýedi lariýam alty dollar bolýar.